Pennod 9. Yna y bu ar yr wythfed dydd i Moses alw Aaron a'i feibion a henuriaid Israel, ac efe a ddywedodd wrth Aaron, Cymeri ti lo ieuanc yn aberth dros bechod, a hwrdd yn boeth offrwm, o rai perffaith gwbl, a dwg hwy ger bron yr arglwydd. Llefarodd hefyd wrth feibion Israel gan ddywedyd, Cymerwch fyn gafr yn aberth dros bechod, a llo, ac oen, blwyddiaid, perffaith gwbl yn boeth offrwm, ac eidion, a hwrdd, yn aberth hedd, i aberthu ger bron yr arglwydd, a bwyd offrwm wedi ei gymysgu trwy olew, oherwydd heddiw yr ymddengys yr arglwydd i chwi, A dygasant yr hyn a orchmynnodd Moses ger bron pabell y cyfarfod, a'r holl gynulleidfa a ddaethant yn agos, ac a safasant ger bron yr arglwydd. A dywedodd Moses, Dyma'r peth a orchmynnodd yr arglwydd i chwi a'i wneuthur, ac ymddengys, gogoniant yr arglwydd i chwi. Dywedodd Moses hefyd wrth Aaron, Dos at yr allor, ac abertha dy aberth dros bechod a thboeth offrwm, a gwna gymod drosot dy hun, a thros y bobl, ac abertha offrwm y bobl, a gwna gymod drostynt, fel y gorchmynnodd yr Arglwydd. Yna nesaodd Aaron at yr allor, ac aladdodd lo yr aberth dros bechod, yr hwn oedd drosto ef ei hun. A meibion Aaron a ddagasant y gwaed ato, ac ef ei awlychodd ei fys yn y gwaed, ac ei gosododd ar gyrn yr allor, ac a dywalltodd y gwaed arall wrth waelod yr allor. Ond efe a losgodd ar yr allor o'r aberth dros bechod, y gwêr, a'r arennau, a'r rhwyden oddi ar yr afu, fel y gorchmynasai yr Arglwydd wrth Moses. Ar y cig, ar y croen, a losgodd efe yn tân, o'r tu allan i'r gwersyll. Ac efe a laddodd y poeth offrwm, a meibion Aron a ddygasant y gwaed ato, ac efe a'i trenellodd ar yr allor o amgylch. Adegasant y poeth offrwm ato, gyda'i ddarnau a'i ben hefyd, ac efe a'i llosgodd hwynt ar yr allor. Ac efe a olchodd y perfedd, a'r traed, ac a'i llosgodd hwynt ynghyd â'r offrwm poeth ar yr allor. Hefyd efe a ddug offrwm y bobl ac a gymerodd fuwch yr aberth dros bechod y bobl, ac a'i lladdodd, ac a'i hoffrymodd dros bechod, fel y cyntaf, Ac efe a ddug y poeth offrwm ac a'i hoffrymodd yn ôl y ddefod. Ac efe a ddug y bwyd offrwm, ac a lanwodd ei law ohono ac a'i llosgodd ar yr allor heblaw poeth offrwm y bore. Ac efe a laddodd y bustach a'r hwrdd yn aber thedd yr hwn oedd dros y bobl, a meibion Aron a ddygasant y gwaed ato, ac efe a'i tenellodd ar yr allor o amgylch. Dygasant hefyd wêr y bustach a'r hwrdd, y gloren a'r weren fol a'r arenau a'r rhwyden oddi ar yr afu. A gosodasant y gwêr ar y parwydenau, ac efe a losgodd y gwêr ar yr allor. Y parwydenau hefyd a'r ysgwyddog ddeau, ac y hwfanodd Aron yn offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd, fel y gorchmynnodd Moses. A chododd Aaron ei law tuag at y bobl, ac ei bendithiodd, ac a ddaeth i waered o wneuthur yr aberth dros bechod a'r poeth offrwm a'r ebyrth hedd. A Moses ac Aaron a aethant i babell y cyfarfod, a daethant allan, ac a fendithiasant y bobl, a gogoniant yr arglwydd a ymddangosodd i'r holl bobl. A daeth tân allan oddi ger bron yr arglwydd, ac a ysodd y poeth offrwm, a'r gwêr, ar yr allor. A gwelodd yr holl bobl, a gwyddasant, a chwymphasant ar eu hwynebau. Pennod deg. Yna Nadab ac Abihu, meibion Aaron, a gymerasant bob un ei thyser, ac a roddasant dân ynddynt, ac a osodasant arogl darth ar hyny, ac a offrymasant ger bron yr arglwydd, dân dieithr, yr hwn ni orchmynasai efe iddynt. A daeth tân allan oddi ger bron yr arglwydd, ac a'i difaodd hwynt, a buant feirw ger bron yr arglwydd. A dywedodd Moses wrth Aaron, Dyma'r hyn a lefarodd yr arglwydd, gan ddywedyd, Mi a sancteiddir yn y rhai a nesânt ataf, a cher bron yr holl bobl ymgogoneddir. a thewi a wnaeth Aron. A galwodd Moses Misael ac Elsafan, meibion Usiel, ewythr Aron, a dywedodd wrthynt, Deuwch yn nes, dygwch eich brodyr oddi ger bron y cysegr, allan o'r gwersyll. A nesau a wnaethant a'i dwyn hwynt yn eu peisiau allan o'r gwersyll fel y lleferasai Moses. A dywedodd Moses wrth Aaron, ac wrth Eleasar, ac wrth Ithamar ei feibion, Na ddiosgwch oddi am eich pennau, ac na rwygwch eich gwisgoedd, rhag i chwi farw, a dyfod digofaint ar yr holl gynulleidfa, ond wyled eich brodyr chwi, holl du Israel, am y llosgiad a losgodd yr Arglwydd. Ac na cewch allan o ddrws pabell y cyfarfod, rhag i chwi farw, oherwydd bod olew eneiniad yr Arglwydd arnoch chwi. A gwnaethant fel y llefarodd Moses. Llefarodd yr Arglwydd hefyd wrth Aaron, gan ddywedyd, Gwin a diod gadarn nac yf di, Nath feibio'n gyda thi, pan ddeloch i babell y cyfarfod, fel na byddwch feirw. Deddf dragwyddol trwy eich cenedlaethau fydd hyn. A hynny er gwahanu rhwng cysegredig a di-gysegredig, a rhwng aflan a glân, ac i ddysgu i feibion Israel yr holl ddeddfau a lefarodd yr Arglwydd wrthynt trwy law Moses. A llefarodd Moses wrth Aaron, ac wrth Eleasar, ac wrth Ithamar, y rhai a adawsid o ei feibion ef, Cymerwch y bwyd offrwm sydd yng ngweddill o ebyrth tanllyd yr arglwydd, a bwytewch yn groyw ger llaw yr allor, oherwydd sanctaidd i olaf yw. A bwytewch ef yn y lle sanctaidd, oherwydd dy ran di a rhan dy feibion di o ebyrth tanllyd yr Arglwydd yw hyn, canys fel hyn ymgorchmynnwyd. Y barwuden gyhufan hefyd a'r ysgwyddog ddyrchafael a fwytewch mewn lle glân, ty di a'th feibion a'th ferched ynghyd â thi, oherwydd hwynt a roddwyd yn rhan i ti, ac yn rhan i'th feibion di, o ebyrth hedd meibion Israel. Yr ysgwyddog ddyrchafael a'r barwuden gyhwfan a ddygant ynghyd ag ebyrth tanllyd o'r gwêr, i gyhwfanu offrwm cyhwfan ger bron yr arglwydd, a bydded i ti, ac i'th feibion gyda thi, yn rhan dragwyddol, fel y gorchmynnodd yr arglwydd. A Moses a geisiodd yn ddyfal fuwch yr aberth dros bechod. Ac wele ef wedi ei losgi, Ac efe a ddigiodd wrth Eleasar ac Ithamar, y rhai a adawsid o feibion Aaron, gan ddywedyd, Paham na fwytasoch yr aberth dros bechod, yn y lle sanctaidd? oherwydd sancteidd i olaf yw, a Duw a'i rhoddodd i chwi, i ddwyn anwiredd y gynulleidfa, gan wneuthur cymod drostynt ger bron yr arglwydd. Wele, ni ddygwyd ei waed ef i fewn y cysegr, ei fwyta a ddylasech yn y cysegr fel y gorchmynnais. A dywedodd Aaron wrth Moses, Wele, heddiw yr offrymant ei haberth dros bechod, a'u poeth offrwm, ger bron yr arglwydd, ac fel hyn y digwyddodd i mi. Am hynny, os bwytawn aberth dros bechod heddiw, a fyddai hynny dda yng ngolwg yr arglwydd? A phan glybu Moses hynny, ef ef fu fodlon. Pennod 11 A llefarodd yr Arglwydd wrth Moses ac Aaron gan ddywedyd wrthynt, Llefarwch wrth feibion Israel gan ddywedyd, Dyma'r anifeiliaid a fwytewch o'r holl anifeiliaid sydd ar y ddaear. Beth bynnag a hollto'r ewin, ac a phorchogo hollt yr ewinedd, ac a gno ei gul, o'r anifeiliaid, hwnnw a fwytewch. Ond yr rhai hyn ni fwytewch, o'r rhai a gnôant eu cil, ac o'r rhai a holldant yr ewin, y camel, er ei fod yn cnoi ei gil, am nad yw yn hollti'r ewin, aflan fydd i chwi. A'r gwningen, am ei bod yn cnoi ei chil, ac heb forchogi'r ewin, aflan yw i chwi. Ar y sgfarnog, am ei bod yn cnoi ei chil, ac heb fforchogi'r ewin, aflan yw i chwi. A'r llwdwn hwch, am ei fod yn hollti'r ewin, ac yn fforchogi fforchogedd yr ewin, a heb gnoi ei gil, aflan yw i chwi. Na fwytewch o'i cig hwynt, ac na chyffyrddwch a'i byrgyn hwynt. Aflan ydynt i chwi. Hyn a fwytewch o bob dim ar y sydd yn y dyfroedd, pob peth y mae iddo esgyll a chen yn y dyfroedd, yn y moroedd, ac yn yr afonydd, y rhai hynny a fwytewch. A phob dim nid oes iddo esgyll a chen yn y moroedd ac yn yr afonydd, o bob dim a ymsymudo yn y dyfroedd, ac o bob peth byw, y rhai fyddant yn y dyfroedd, byddant ffiaidd gennych. Byddant ffiaidd gennych, na fwytewch o'u cig hwynt, a ffiaeiddiwch eu byrgyn hwy. Yr hyn oll yn y dyfroedd ni byddo esgyll a chen iddo, ffiaeidbeth fydd i chwi. A rhai hyn a ffiaeiddiwch chwi o'r adar, na fwytewch hwynt, ffiaeithdra ydynt, sef yr eryr, a'r wyddwalch, a'r fôr wennol, Ar fwltir, ar barcud yn ei ryw, Pob cigfran yn ei rhiw, A chiwr estrys, ar frân nos, Ar gog, ar gwalch yn ei ryw, Ac aderyn y cyrff, ar filfran, Ar dylluan, ar gogfran, Ar pelican, ar biogen, A'r ciconia, a'r crur yn ei ryw, a'r gorn chwigl, a'r ystlum. Pob ehediad a amlusgo ac a gerddo ar bedwar troed, ffieithdra ywi chwi. Ond hyn a fwytewch, o bob ehediad a amlusgo ac a gerddo ar bedwar troed, yr hwn y byddo coesau iddo oddi ar ei draed, i neidio wrthynt ar hyd y ddaear. O'r rhai hynny y rhai hyn a fwytewch, y locust yn ei ryw, a'r selam yn ei ryw, a'r hargol yn ei ryw, a'r hagab yn ei ryw. A phob ehediad arall a ymlusgo yr hwn y mae pedwar troed iddo, ffieithdra fydd i chwi. Ac am y rhai hyn y byddwch aflan, pwy bynnag a gyffyrddo a'i byrgyn hwynt, a fydd aflan hyd yr hwyr. A phwy bynnag a ddygo ddim o'i byrgyn hwynt, golched ei ddillad, ac aflan fydd hyd yr hwyr. Am bob anifail fydd yn hollti'r ewin, ac heb ei phorchogi, ac heb gnoi ei gul, aflan yw'r rhai hynny i chwi, aflan fydd pob un a gyffyrddo â hwynt. Pob un hefyd a gerddo ar ei balfau, o bob anifail a gerddo ar bedwar troed, aflan ydynt i chwi, pob un a gyffyrddo â'i byrgyn a fydd aflan hyd yr hwyr. Ar hwn a ddygo ei byrgyn hwynt golched ei ddillad, a bydded aflan hyd yr hwyr, aflan ydynt i chwi. A'r rhai hyn sydd aflan i chwi o'r ymlusgiaid a ymlusgo ar y ddaear, y wenci, a'r llygoden, a'r llyffant yn ei ryw, a'r draenog, a'r lizard, a'r ystelio, a'r falwoden, a'r wâdd, y rhai hyn ydynt aflan i chwi o bob ymlusgiaid, pob dim a gyffyrddo â hwynt pan fyddant feirw, a fydd aflan hyd yr hwyr. A phob dim y cwympo un ohonynt arno, wedi marw, a fydd aflan, pob llestr pren, neu wisg, neu groen, neu sach, pob llestr y gwneler dim gwaith ynddo, rhodder mewn dwfr, a bydded aflan hyd yr hwyr. Felly y bydd lân. a phob llestr pridd yr hwn y syrthio un o'r rhai hyn i'w fewn, aflan fydd yr hyn oll fydd o'i fewn, a thorrwch yntau. Aflan fydd pob bwyd a fwytair o'r hwn y del dwfr aflan arno, ac aflan fydd pob diod a yfir mewn llestr arall. Ac aflan fydd pob dim y cwympo dim o'i burgyn arno, y ffwrn a'r badell a dorir, aflan ydynt, ac aflan fyddant i chwi. Eto, glân fydd y ffynnon a'r pydew, lle mae dyfroedd lawer, ond yr hyn a gyffyrddo a'i byrgyn a fydd aflan. Ac os syrth dim o'i byrgyn hwynt ar ddim had haeedig, yr hwn a heuir, glân yw efe. Ond os rhoddir dwfr ar yr had, a syrthio dim o'i byrgyn hwynt arno ef, aflan fydd efe i chwi. Ac os bydd marw un anifail a'r sydd i chwi yn fwyd, yr hwn a gyffyrddo a'i fyrgyn ef, a fydd aflan hyd yr hwyr. A'r hwn a fwyty o'i fyrgyn ef, golched ei ddillad, a bydded aflan hyd yr hwyr, a'r hwn a ddygo ei fyrgyn ef, golched ei ddillad, a bydded aflan hyd yr hwyr. A phob ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear fydd ffieithdra, na fwytair ef. Pob peth a gerddo ar ei dor, a phob peth a gerddo ar bedwar troed, a phob peth aml ei draed, o bob ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear, na fwytewch hwynt, canys ffieithdra ydynt. Na wnewch eich eneidiau yn ffiaidd, oblegid un ymlusgiad a ymlusgo. ac na fyddwch aflan o'u plegid fel y byddech aflan o'u herwydd. Oherwydd my fi yw yr Arglwydd eich Duw chwi, ymsancteiddiwch a byddwch sanctaidd, oherwydd sanctaidd ydw i fi, ac nac aflanhewch eich eneidiau wrth un ymlusgiad a ymlusgo ar y ddaear. Canys my fi yw yr Arglwydd, yr hwnach dug chwi o dir yr Aifft i fod yn Dduw i chwi. Byddwch chwithau sanctaidd canys sanctaidd ydw i fi. Dyma gyfraith yr anifeiliaid a'r ehediaid a phob peth byw a'r sydd yn ymsymud yn y dyfroedd, ac am bob peth byw a'r sydd yn ymlusgo ar y ddaear, i wneuthur gwahan rhwng yr aflan a'r glân, a rhwng yr anifail a fwytair a'r hwn nis bwytair. Pennod deuddeg. A llefarodd yr Arglwydd wrth Moses, gan ddywedyd, Llefara wrth feibion Israel, gan ddywedyd, Os gwraig a feichioga, ac a esgor ar wryw, yna bydded aflan saith niwrnod, fel dyddiau gwahaniaeth ei misglwyf y bydd hi aflan. Ar wythfed dydd yr enweidir ar gnawd ei ddienweidiad ef. a thri diwrnod ar ddeg ar hugain yr erys yng ngwaed ei furedigaeth, na chyffyrdded â dim sanctaidd, ac na ddeued i'r cysegr nes cyflawni dyddiau ei furedigaeth. Ond os ar fenyw yr esgor hi, yna y bydd hi aflan bythefnos, megis yn ei gwahaniaeth, a chwe diwrnod a thrigain yr erys yng ngwaed ei furedigaeth. A phan gyflawne'r dyddiau ei furedigaeth ar fab neu ferch, dyged oen blwydd yn offrwm poeth, a chiw calomen, neu durtur, yn aberth dros bechod, at yr offeiriad, i ddrws pabell y cyfarfod. Ac offrymed ef e hynny ger bron yr arglwydd, a gwnaed gymod drosti, a hi a lanheir oddi wrth gerddediad ei gwaed, Dyma gyfraith yr hon a esgor ar wryw neu ar fenyw. Ac os ei llaw ni chyrraedd werth oen, yna cymered ddwy durtur neu ddau giw colomen, y naill yn offrwm poeth, a'r llall yn aberth dros bechod, ac gwnaed yr offeiriad gymod drosti, a glân fydd.